Телефоныгыз анда түгел. Ничек инде түгел? Ул бит кичтән минем костюм кесәсендә иде. Хәзер анда түгел, ышанычлы җирдә. Карагыз әле, ханым. Әйе, мин сезгә рәхмәтле. Буш фатирыгызга кертеп кундырдыгыз. Авыр минутында ярдәм кулы суздыгыз. Ләкин
Сез бер атнага минем кулым.
Ничек инде сезнеке? Сез нәрсә? Мине монда коллыкка кертеп бикләдем дияргә җыенмыйсыздыр бит? Сез гомерегез буе болай да башкаларга кол булып яшисез. Ә миндә бары тик бер атна. Ә, ә нигә бер атна гына? Булгач, булгач, бер айга, бер елга, Яки гомерлеккә түгел? Юк, тик бер атнага гына. Ну, хәзерге заман хатын-кызлары.
Ишек бикле.
Ишектән борсалар, балкон тәрәзәсеннән дә чыга алабыз. 16-нчы кат. Нә, мына ул җитәме?
Юк, аңламыйм. Китәргә дисәм, ишекне җимереп булса да чыгып китәм бит. Кыйбатка төшәчәк. Башыгыздагы бөтен чәч бөртегегезне җыеп кулыма тоттырсагыз да, җитмәячәк түләп бетерергә. Нинди бурычларны? Кредит бурычларын. Ә, юк. Былтыр ук тиенен тиенгә кадәр түләп тордым инде. Ә бүгенгесе?
Ничек бүгенгесен? Бе, кредитны ничек алалар? Паспорт белән, банкка барып. Сез,
син кая куйдың минем паспортны?
Паспортың монда түгел, ышанычлы җирдә. Вот аяклы елан! Яхшылап сорыйм. Кая минем паспорт? Монда түгел, ышанычлы җирдә димен, борчылма.
Мин бит сине үз кулларым белән.
Бер атнага түзегез.
Күрсәтермен мин сиңа бер атнаны, яме? Ач ишекне! Ачкыч куй да! Ачкыч та ышанычлы җирдә. Карале, ханым. Нинди уен бу? Бәлки аңлатып бирерсез, ә?
Мин әйткәннәрнең барсын да тыңласаң, бүре дә тук, сарык та исән калыр.
Мин сарык менә монда. Сарык сарык түгел инде ул, мин сарык. Дивана үз оягым белән, үз теләгем белән елан авызына. Ә, кофе димәк.
Хәзер минем янга клиентлар киләчәк. Вот килсеннәр. Мин аларга синең турда бөтен нәрсәне бәйнә-бәйнә тезеп сөйләп бирәчәкмен. Сөйләмәячәксең, тыңлаячаксың. Кичә тыңладым инде мин сине. Дивана. Менә хәзер мыранда кереп утырачаксың. Тавышыңны да чыгарма. Мин биргән сорауларга җавап бирәчәксең. Нинди сорау бирәм, шуңа дөп-дөрес итеп җавап бирәчәксең. Кемнәр, кемнәр турында сөйлиләр, нинди исемнәр әйтәләр, барсын да исеңдә калдырачаксың. Калдырган ди менә, хәтер тишек минем. Калдырмасаң, каләм, кәгазь шунда, өстәлдә. Яза барысын. Язган диярләр.
Үзең тыңла, ярыймы? Мин дә тыңлыйм, ансы минем эш, синең эш түгел. Синең алдыңда микрофон торачак. Пычагымамы миңа микрофон, җырларга җыенмыйм әле. Мин өрәкләргә җырларга кушканым юк. Нинди өрәк?
Менә син өрәк буласың инде. Син нәрсә, психбольной, что ли? Безнең илдә акылы сәламәт кеше калды дип уйлыйсың моны? Ничек калмаса?
Менә мин мәсәлән. Синең телефоныңа караганда нәрсәләр тутырып бетергәнсең? Мин сезне бик акыллы дип әйтмәс идем. Ах, иблис. Бир минем телефонны. Бирермен.
Башта мине тыңла.
Ну ладно, валяй.
Мин клиент янында сиңа сораулар бирәчәкмен. Син шул сорауларга конкретный җавап бирәчәксең.
Точно ди бара. Минем тавыш өрәкнекенә ошаганмы соң инде?
ә? Анысы синең эш түгел. Ана, Кредит. Кредит.
Мин сезнең комедиядә уйнарга җыенмыйм, ханым, мин кайтып китәм. Ә кредит? Минем фатирдагы төнем? Хәзер бөтен доказательстволар минем кулымда, чәч бөртегең, Ә социализм чорыннан калган эчке ыштана чаклы минем кулымда. Ә сул аягыңдагы тишек носкиең. Иң кыйбатлысы видеокамера төшергән төн. Бар, кер ояңа. Миңа булышсаң, бәлки ярлыкармын үзеңне.
Хәерле көн, Зарима ханым. Мин сезгә килгән идем. Бу
сезнең турыда мәгълүматлар керә башлады. Утырыгыз. Aha, yaxşı. Бик яхшы. Хәзер булды. Сез иркенләп утырып торыгыз, миңа энергия җыярга кирәк. Нинди сәер хатын булды бу? Экстрасенс дидем бит. Берәр шарлатандыр инде, һич ышанмыйм шуларга. Былтыр Илүзә белән килгән идек.

Юк. Хаман эзли. Барысын да шул кадәр белеп әйтте Зарима ханым. Исләп китте малай. Менә шушы шарны әйләндерде дә, сиңа эт тә ярамай, бет тә ярамай. Сайлануыңнан туктагач кына Үз тиңеңне табарсың, диде. Эй, сайлана шул, сайлана. Кайсысын күп сөйләшә, лыгырдавык дип куа. Икенчесен эпе дип. Өченчесен подзимкадан чыкканда сыңар бер чәчәк бүләк итмәде, саран дип. Зарима чын белеп әйтә. Чын, чын ахирәт. Карале, минем Фәритне дә шушы шарыннан карап белеп әйтер микән ул? Озау. Җиннәре юктыр бит моның?
Шул җиннәре булыша бит инде ана. Тик кенә утырыйк әле, сөйләшмик, куркыныч монда.
Мин сорау бирсәм, дөрес итеп җавап бирәсең. Кредит, минем фатирдагы түләү. Булды. Сез Сәрия буласыз инде, ханым, әйеме?
Мин Залимага сезнең исемне әйтмәдем, билләһи. Сез минем кем икәнемне онытасыз, ахры?
Онытмадык инде, онытмадык.
Сез югалган малыгызны эзләп йөрисез инде, әйме ханым? Мал дип,
ирләр мал инде ул, җаным, мал. Аларсыз дөнья сансыз. Шулайрак икән шул.
Портфель кулында, портфельдә
Ни булды? Нигә көләсез? Сәер.
Ул симени трусигын нәрсә дип үзе белә йөртә икән ул. Кайдан күрдегез аны? Мин күрәзәче. Мин бөтен әйберне дә күрәм. Тик миңарга бу мәгълүматлар бик күп авырлык белә килә. Бик күп саулыгымны, энергиямне алып бетерә. Аларны миңа аякка бастыру өчен бик күп чыгымнар таләп ителә. Ирем генә табылсын! Бер нәрсә дә жәл түгел, җаным да жәл түгел.
Зарима, сездә әллә тагын берәрсе бармы ул?
Шауламагыз, әлегә сезнең кирәгегез юк. Комачауламагыз, шым. Курыкмагыз, алар минем булышчыларым. Сезгә күренмиләр алар.
Зарима, бу нәмәрсәгезне әйләндерегез инде. Минем Фәритем кайда? Нишләп йөри? Так.
Дусларында Илнурда күренмәй, Дамирда күренмәй. Зөфәрдә дә юк, тегендә дә юк, монда да юк. Бей сез аның дусларын каян беләсез? Сәрия ханым, соңгы тапкыр әйтәм. Сез минем беткән, былай да беткән энергиям суырып бетердегез бит инде. Менә-менә бетте-бетте, алыгыз әле.

Бераз чәчби куенында ята дисәң, нишләрсең?
Күрсәтермен мин аларга чәчбине. Менә берәрсенә якын гына барып карасына әле. Шунда ук аерылам. Фатир минем исемдә, машина минем исемдә. Кредитларым беткән, дача минеке. Ана, тишек носкиен кулына йомарлап тоттырам да, ишеккә төртеп күрсәтәм. Һә, чәчби, имеш.
Сәрия ханым. Нишләп сезнең ирегезнең сул аягында тишек носки? Нигә әле кулыгыз юк моны янап кидерергә? Сез уян! Беттем.
Һәр хәрәкәт, һәр мәгълүмат аерым чыгымнар сорый.
Гафу, мең кат гафу.
Бөтен маямны чыгарып бетерәсең бит инде. Бу кадәр акчага яңа өй сатып алган булыр идең инде.
Кирәкми миңа яңа өй. Үзем нинди генә исән-сау әйләнеп кайтсын. Ул бит, ул бит почти тартмай, почти эчмәй. Тавыш күтәргәне юк, кул күтәргәне юк. Ой, сабырлыкайлары.

Артык сүзләр, артык хәрәкәтләр. Аның былай да әзәңгенә торган язмышын бөтенләй куркыныч астына куячак.
Зарима, зинахарлап сорыйм, иремне генә табыгыз. Акча булыр, машинаны сатармын, дашыны сатырмын. Миңа ирем кирәк, улымның әтисе. Мин бит аны яратам. Мин бит аннан башка яши алмаем.
Зарима, мынаны өйләндергәндә минем дә ирем күренмәйме? Теге зәңгәр керпек тумалы чәч Ерык авыз, куып чыгармадым икән иремне. Кире алып кына кайтыр идем.
Ирегез. Язсыз язмалары бер бәрәкәт түгел бит.
Ирегез.
Әйе. Әйе, минем Хәбирем. Ирегез башка бер хатын-кынында рәхәтләнеп яшәп ята. Кайтуына җылы аш әзер, хатыны курчак кебек бизәнгән, төзәнгән. Йөзендә һәрчак елмаю. Точно, точно шулай! Керфеген зәңгәргә катырып, авызын ерып йөри иде шул.

Әй, ирләр шулай саташып ала инде. Куй тор әле бер. Кая кайтсын инде, үзең дә беләсең бит. Бәхет күленә чумды бит инде.
Нәрсә, минем белән бәхетсез иде дисеңмени инде? Бәхетсез дип гел игәүләп тордың инде, нервысын ашапмы ашадың? Син әйбәт инде, син әйбәт. Көнне буе контактта, ватсапта утырып, иренә күтәрелеп карарга да вакыт таба алмыйча утырдың инде шунда. Утырса ни? Юк барына утырмыйм әле, иртәгә берәр тәмле әйбер пешереп булмасмы дип рецептлар укып утырам, өйрәнәм.
Ул иртәгәләреңне җыйсаң инде ахирәт, атналарга тула инде. Ник ачып утырганы юк әле минем иремнең? Авылдан күкәй килеп тора, кибет тулы колбаса. Телефоннан шалтыратсаң, хәзер кайнар ризыкны өеңә китереп бирәләр. Миндә шундый ир булсамы, кайнар өчпочмак, пилмән, кызгайна, авызыннан да өзмәс идем.
Һәр мәгълүмат Аерым бәя сорыйлар. Кемнәр? Һәр эш бәяләнергә тиеш дип уйлыйсыздыр, дөрестер? Аларга да акча кирәк микәнни?
Соравыгызны яратмадылар, китәргә җыеналар ачуланып. Китә генә күрмәсеннәр, берүк, Заримарт. Фәритемне генә табырга булышсыннар инде.
Сезнең хакка гына ялынып карыйм. Хәзер сез минем сорауларга җавап бирәсез. Конкрет сорауларга конкрет җавап. Өрәкләрем, сез мине ишетәсезме? Өрәкләрем, ишетәсезме сез мине? Ишетәм инде, ишетәм, мырлама. Карале, моның да өрәге минем Фәрит кебек мырлама ди.
Бары тик дөресен, дөресен генә җавап бирегез.
Мират җен хатыны булды болар. Сәриянең ире Фәрит кайсы вакытта, ни сәбәпле өйдән чыгып югалды? Нишләп югалсын? Кичә көндез хатын әйтте, хатыны әйтте, синең кемгә кирәгең бар диде. Явызлыктан әйтмәде лә ул аны, болай гына әйтеп кенә карады, Сәрия чаклы итле хатынны эзләп табарга әле, елга бер эләккән ялында телефонга капланып утырса да гаеп түгел инде. Bluetooth disconnected.
Сез миңа Фәрит турында сөйләгез. Конкрет итеп җавап бирегез һәрбер сорауга. Ул исәнме? Исән!
Үлсә ут чырак буласы Иң иде. мөһиме исән.
Кайда ул? Кайда? Шуны гына сора инде, Зарима. Аның кайтыр юлы сездән һәм үзеннән генә тора.
Булганы шушы, җитмәсә, фатирымны сатырмын, машинаны сатырмын, ирем генә табылсын.
Сатарсың менә. Ирең исән, үз аягы белән кайтып керәчәк, өеңә кайт. Беркая чыкма. Беркемне кертмә, кыстыбый белән мандый төшереп куй. Иреңнең телефоны төшеп калган, ул үзенең хатасы өчен бик үкенә, үкенеп бетергәч кайтачак. Син көт, Сәрия, ишетәсеңме, бары тик көт. Жди меня, и я вернусь. Очень жди. Берик не шигали.
Константин Симоновныкы. Берик не димен. Берик не шигали. Армияга киткәндә шушы шигырьне миңа укып киткән иде, көттем. Ике ел көттем, тагы да көтәчәкмен. Күпме кирәк шул чаклы көтәм.

Әйе, кабат Пәлүче бәгъдә итсәң, может, менә Фәриттең дусты Илдус уйлап карар. Тол ир, кулы эш кенә. Кадәй чи хатын рак алмый. Телләре кайрак кебек, дип кире борыла. Ну, үзе шәп егет, конечно, әрәм булып ята.
Май кабам. Каршы әйтмим. Игәүләмим. Бар күгәрченнәр булып кына яшәрбез. Мин риза. Яхшы, яхшы. Бөтен энергиям бетте. Безнекеләр бетте менә. Таксилыкка Зарина, мин күрәзәчеләрне шарлатаннар дип кенә уйлаган идем.

Кеше талап дисез инде. Бөтен илне талаганнар, рәхәтләнеп яшәп ята бит әле.
Эшкә урнашсаң.
Кемгәдер бил бөгәргәме? Юк инде. Үз көнемне үзем күрәм.
Күрерсең. Күрсәтерләр. Нәрсәгә көләсең?
Кәсебеңнән учлап-учлап салым түләтә башласалар. Ничек ул, җан биргәнгә җүн бирә ул.
Мин дә пенсиягә чыккач, бакчада җиләк үстерәмен, иш янына куш булыр дип хыялланган идем. Шалиш, үстерерсең менә болай булгач. Ә, җиләк турында хыяллануыңнан туктама. Ә менә пенсия турында.
Әйе, аңа хәтле яшәп буламы юкмы инде. Үзең гаепле.
Нәрсәгә? Пенсия яшен озайткангамы? Әйе, юк дидеңме? Каршы чыктыңмы, дау куптардыңмы?
Чебен дулап, тәрзә ватканын күргәнем булмады әле моңынчы. Чебен түгел, өрәк, өрәк бит син. Әйдә, утыр, чәй эчәбез. Ә юк инде. Кичәге кофем өчен дә бик зур итеп рәхмәт. Менә шуның аркасында тоткында утырам да инде монда. Курыкма.
Эш әйдә, кил, утыр.
О, өчпочмак. Бәхетледәнме? Үзем пешердем. Син өчпочмак пешерә беләсең? Пешерәм.
Заказ белән сатырга да пешерәм әле. Күрре бакча эшлисең инде болай булгач, тегендә өч почмак, монда өрек.
Нишлим соң? Өстемә тау чаклы кредит өеп ир кисәгем качты, коллекторлар килеп көн дә дер селкетәләр. Ничек булдырам шулай яшәргә тырышам инде. Кеше талап диген.
Бөтен илне талаганнар, рәхәтләнеп яши бит әле. Нигә миңа гына төртеп күрсәтәсең? Кайда алдашмыйлар? Кибеттәме? Балалар бакчасындамы? Телевизордамы? Банктамы? Банкта?
Ничаклы? Нәрсә ничаклы?
Ничә миллион кредит алдың минем паспортка? Бер тиен дә. Ничек инде? Паспортыңны сорарга чыккан биш көн элек. Бирмәделәр.
Үзем дә инде, менә ничек шуны уйламаска була инде. Без барыбыз да бер нәрсә уйламаска өйрәнеп беттек бит инде, аптырама.
Шушының өчен өрәк булып уйнап утыр инде, ә? Нишләп уен булсын? Син үзең өрәк димәкче, дим, өрәк түгел димәкче буласыңмы?
Акыллы гына күренә башлаган иң күзгә.
Акыллы кешеләр андагыларга кирәкмиләр. Җүләрләр арткан саен аларга яхшырак. Чөнки җүләрләргә алдау-йолдаулар да, пенсия яше арту да нипочем. Без өрәкләр җирлегендә яшибез, шуңа күрә без өрәкләр. Без һәркем алдында битлек киеп уйнарга өйрәндек бит инде. Үзебез чыгарган һәрбер Чынбарлыкны яшереп, тормышыбызны әкияти төсләрдә күрсәтергә тырышабыз. Без бер бәясе булмаган әйберләрне дә, алар өчен бөтен байлыгыбызны чыгарып салырга әзербез. Ә иң кыйбатлы нәрсәне без чүпкә дә санамыйбыз. Йә, йә.
Синең өчен иң кыйммәтле нәрсәләр, алтын унитазлы ташпулатлар, фәлән миллионлык машиналар инде, ә? Дурак син.
Яшәү үзе зур байлык. Үзеңнең гаиләңне саклап, кадерләп яшәү, ә гаилә үзе кечкенә бер дәүләт. Их, һәр гаиләнең нигезе таштай нык булса иде, но увы. Карап карап торам да, сиңа психолог буласы калган, вузда укып, диплом алып.
Шуннан. Бик яхшы специалист чыгарыйы синнән. Андыйларга кытлык диләр бит хәзер. Уч тутырып акча эшләр идең. Ә мин синеңчә нәрсә эшләп утырам инде? Ну, бала чага шикелле шор тәгәрәтеп утырмас идең. Психолог мин дипломлы һәм үз белгечем буенча акча эшләп утырам.
Харым, минем өйгә кайтасың килә.
Исенә төште берәүнең. Хәзер түгел, әле гә син миңа кирәксең.
Хатын-кыз булсаң да, син дә кеше бит. Кызган әле, ә?
Мескенләнмә. Мескен һәм ялагай ир-аттан да чирканлыч җан юк. Тик син миага кирәксең әле.
Тагын өрәкме? Юк инде. Кайтам мин. Сириенне күрдең бит, ул мине көтә.
Ярый, бар, кайтасың килсә, кайт. Ишек ачык. Тик үзеңнән алда теге төнге мажараларың кайтып җитәчәк. Интернет синнән тизрәк йөгерә, үчли.
Змея, елан.
Килешәм. Миңа яшәр өчен шуышырга да, очарга да туры килде. Нәк башкалар кебек.
Миннән тагын нәрсә кирәк соң сиңа? Нәрсә кирәк дип уйлыйсың, ә? Ирем кашты дисең. Димәк, сиңа да ир кирәк. Яра, оялма иде, турысын әйт. Нәрсәгә миңарга ир кирәк дип уйлыйсың? Хәзер дөньяны бер үзем сөйрәп өйрәндем бит инде мин. Тем более синең кебек
Ә кой җирем ошамый. Син бит әле мине бөтенләй белмисең, иптәш күрәзәче. Синдә куркаклык бар. Ә ул иратны ират булудан туктата да инде.
Менә монда кертеп бикләгәнең өчен берне мончысам, куркак дип тормас идең дә ул, а?
Үзеңне кол дип саныйсың инде, димәк. Мин хәзер озакламый кайтам, хәзер бер клиент киләчәк, акчасы море, тик синең ярдәмең кирәк, яме? Юк инде. Мин анында чаршы артына качып утырырга мискен дә түгел, куркак та, кол да түгел.
Синең моны тартып алырга мөмкинлегең бар иде. Алдым да ди, оригиналы миндә калды дип елмаячаксың ди. Эй, менә минем янда утыра торгач үзеңә акыл да керә башлады бит, ә? Эй, бер генә клиент акчасын жәлләми. Башкача борчымаем үзеңне. Мин озакка түгел, сабый, киттем мин, хәзер кайтып җитәм.